Nau mai ki Whakamiere. Nau mai ki Whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. This month's Pakiwaitara is Wini Te Pū by A.A. Milne. We're diving into Te Upoko Tuawhā today,

Kia hāneanea te noho, whakarongo mai. Wini Te Pū, nā AA Milne. Upoko tuawhā. Te ngaro ai i a Io tētahi whiore, te kitea ai hoki tētahi e pū. Tērā tētahi kāihe kaumātua hina ko Io. i tū me tana kotahi i tētahi kokonga tātara moa o te ngahere. Kua kūwhera ōna waewae, kua tītaha tōna upoko, kua whakaaro ki ngā mea. He wā ōna ka pōuri te tokonga ake i te whakaaro, He aha ai? Ā, he wā ōna ka whakaaro ake, Hei aha? Ā, he wā ōna ka whakaaro ake, me te hāngai ki te aha. Ā, he wā ōna kāore i tino mōhio ki tāna i whakaaro ai. Nā reira, i tā Wini te pūhīkoitanga hapehape atu, ka harikoa a Io i te taunga ōna kia whai wā ki te whakaaro, kia kī atu ai ki a ia, Kei te pēhea koe i tētahi reo matapōuri nōna? E pēhea ana rā koe, tā Wini te pū, ka ruru a Io i tōna upoko. Kāore i te tino pēhea, hei tāna. I te āhua nei, kua roa au e kore nei e rongo i te pēhea. E kī, e kī, Tapu, ka aroha hoki, kia hihiratia koe. Nā reira, ka tū a Io ki reira, tiro pōuriuri ana ki te papa, ka kotahi te hīkoitanga taiāwhiotanga ōna e pū. E hika! Kua ahatia tō whiore? Tāna kōrero ohorere. Kua ahatia mārika? Te kōrero a Io. Kāore i konā! Nē rā. Kāti, kei konā kē te whiore kāore rānei i reira. Tē taea e koe te whakahē mai, ā, kāore tōu i reira. Nā reira, He aha ki reira? Karekau! Kia tirohia e au tā Io. Ka āta huri ia ki te wāhi i reira tōna whiore i mua tata nei, kātahi, he kore nōna e taea te mau atu, ka huri kē atu ia, kia tae rā anō ia ki tōna tīmatanga. Ka meinga whakararo tōna upoko me te titiro rā ōna waewae o mua. Ngā rawa ake ka kī atu me tētahi pūhoto roa, pōturi hoki, Hā, hei tāku, kua tika koe. Kāre e kore kua tika au, tā Pū. Nā tēnā i mārama pai ai te kīnga matapōuri a Io. Kua pūrangiahotia katoatia. E mea ana koe, kāore e kore kua waiho ki tētahi wāhi hei tā Wini Te Pū. Kua whānakohia e tētahi. Tā Io. He pērā anō ia. Tāna āpiti atu i muri i te ngū roa. Hei tā Pū, ka mate tana whāki i tētahi mea whaihua e pā ana ki tēnā. Engari, tē ai he kupu. Nā reira, i whakatau kē kia āwhina. Io, tāna i kōrero iho. Māku, mā Winitepū tō whiore e kimi. Tēnā koe e Pū, te uruparenga a Io. He tino hoa koe, tāna i kī ai. Engari anō ētahi atu, tāna āpiti. Nā reira a Winitepū i rapu haere ai i tō Io whiore. He ata kōanga paki i te ngahere i tāna kokenga atu. He kapua ngohengohe i tākaro koa ai i te kiko o te rangi. Piu atu ana, piu mai ana, hoki ki mua i te rā e ngia kua tae mai ki te tinei, kātahi ka tiu atu e whai wāhi mai ai te mea i muri ake. I maea tō te rā whitinga mai rā ēnā kapua i waenganui hoki, ā, tērā tētahi uru rākau iti kua korowaitia e ōna māhure puta noa i te tau e kīia nei kua kaumātua, kua pūtī hoki nā te kuhunga ātaahua a ngā tāwhairaunui i ngā kiri kākāriki hou, rā tēnei uru me tērā uru a Pea hīkoi ai. heke ana i ngā pīnakitanga o te kōhi me te mingimingi, tāwhai ana i ngā takere kōhatu o ngā mimi, piki atu ana i ngā tahatika tūpoupou o te hōanga me te mingimingi anō, kia tae rānō atu, ngenge ana, hiakai ana hoki, ki te ngahere kotahi rau eka. Tā te mea, ko te ngahere kotahi rau eka te wāhi i noho ai a Ruru. ā, mō te mōhio ki ngā mea katoa, hei tā pea ki a ia anō. Arā a Ruru e mōhio ana ki tētahi mea, hei tāna, Kei kīia nei ehara au i a Wini te Pū, tāna kōrero. Engari koia taku ingoa, tāna āpiti atu. Nā reira, koia tēnā. I noho a Ruru ki ngā pākā e nōhanga koroua me tōna wairua ā Tahu, te pai ake ai i ōērā anō hei tā Pea whakapae. Tā te mea he pātōtō tāna me tētahi taura kume. Ki raro iho i te pātōtō tētahi pānui i pēnei mai. Ringi mai mnā pringi ki tētahi whkutu. Ki raro iho i te taura kume tētahi pānui i pēnei mai, Patotō mai nā Kaorī i te piringi ki te tawhi whakautu. He mea tuhi ēnei pānui e Kiritopa Rōpene, ā, ko ia anake i te ngahere e taea nei te whakahua i te kupu ā-tuhi. Ā, arā a Ruru, he ruānuku ia e taea nei te pānui me te whakahua i tōna anō ingoa, uru. Engari, ka raru pai ia i ngā kupu marore, pēnei i te mate karawaka me te tōhi kua patangia. I āta pānuitia ngā pānui e rua e Wini Te Pū, atu i te mauī ki te matau ka tahi, ka rua mō te tūpono kua kore e mau i a ia tētahi wāhanga, atu i te matau ki te mauī. kātahi e mōhio mārika ai, ka pātōtō, ka kume hoki i te pātōtō, ka kume, ka pātōtō hoki i te taura kume. Kātahi, ka hāparangi atu, Ruru! E pīrangi ana au ki tētahi whakautu! Ko pea tēnei e kōrero ana? Ka puare mai te tatau. Ka tiro whakawaho a Ruru. Kia ora pū! tāna i kī atu. Kei te pēhea? kei te tino kino, kei te pōuri hoki, tāpū. Tā te mea, kua ngaro i a Io tētahi hoa nōku, tōna whiore. Nā whai anō, e whakamomori ana ia ki tēnā, nā e oti pea i a koe te whāki mai ki au me pēhea e kitea ai tōna whiore? Ana, tā Ruru. Ko te tikanga tūturu i tēnei horopaki kia pēnei. He aha te tikihunga tōu tūruru, tāpū. He iti noa anō ngā roro o tēnei pea, me te aha anō, ka raru au i ngā kupu roa. Ko ngā mahi, hei mahi. Ina koia tōna tikanga, kei te pai tēnā ki au, te kōrerotanga hūmārie a Pū. Me pēnei te mahi. Tuatahi mai, me tuku atu tētahi puiaki. Kātahi, taihoa! te kī a Pū, me te tū i tōna ringa. Ka aha tāua ki tēnei, ki aha tērā i kīia ai e koe? I matihe koe i te kōrerotanga mai ki au? Kāore au i matihe. Āe rā, i pēnā koe, Ruru? E hoa pū, kāore au i pēnā. E kore e taea te matihe, me te kore e mōhio kua pēnā. Kāti, kāore e taea koe te mōhio ki te kore tētahi mea i matihetia. Ko tāku i kīia ai, ko te tuku atu. i tētahi puiaki. Kei te pērā anō koe te kōrerotanga pōuri a Pū. He puiaki! tā Ruru hoihoi atu. Ka tuhia e tāua tētahi pānui e mea ana ka tukuna tētahi taonga rahi ki tērā ka kitea te whiore o Io. Ana, ana! hei tā Pū, e tūngoungou ana i tōna upoko. I runga anō i te kaupapa o ngā mea rahi tāna kokenga moemoe a. Ko te tikanga he paku timotimo tāku i tēnei takiwā, i tēnei takiwā o te ata, ka tiro kōhau atu ai ki te kāpata i te kokonga o tō ruru kāinga. He kumamata ngā miraka kukū reka pea, he aha atu rānei me tētahi wāhi tare mīere pea? Kāti rā, tā Ruru, ka tuhia e tāua tēnei pānui, ka whakairihia ai, puta noa i te ngahere, he wāhi tare mīere te hamumua pea ki a ia anō. Māna e kore rānei, kei te āhua o te pātaka. Kātahi ka kino tāna pūhoto, ka ngana hoki kia areare atu ki ngā kōrero a Ruru. Engari i kōrero tonu, kōrero tonu nei a Ruru, Ka roa, ka roa kē atu āna kupu, tae noa ana ki tāna waihapenga ki te wāhi i tīmata ai, ā, ka whakamahuki atu ko te tangata māna te pānui nei e tuhi, ko Kiritopa Rōpene. Ko ia tērā i tuhia ai ngā mea i tōku tatau o mua. I kitea rānei e koe, Pū? Kua roa hoki nei a Pū e kī atu ana i te āe me te kī mai i te kāo. me ōna karu e kati ana ki ngā kōrero katoa a Ruru, ā, he kī atu nōna i te, Āe, āe, i mua tata tonu nei, ka kī kē ia, Ka kore rawa nei, me te kore e tino mōhio ki tā Ruru e kōrero nā. Kāore i kitea e koe tā Ruru ohorere ana. Haramai, tirohia atu ai! Nā reira, ka puta rāua ki waho, ā, ka tirohia e Pū te pātōtō me te pānui i raro iho, kātahi ka tirohia te taura kume me te pānui i raro iho, ā, he roa kē atu nō tāna titiro atu ki te taura kume, ka toko ake te whakapae kua kitea e ia tētahi mea pēnā i wāhi kē atu i ōna wā. Anō hoki te tau o te taura kume nē rā te kīaruru, ka tūngoungou a Pū. He hokinga maharatanga ki tētahi mea, hei tāna. Engari kāore e mauāratia nei ko te aha, nō hea hoki? I hārau noa i te ngahere. E iri nā i tētahi puihi, ā, ka whakapae au e noho ana tētahi ki reira, nā reira i kumea e au. Engari auare ake, ā, ka kumea anō e au kia tino hoihoi, mea rawa ake, ka wete mai ki tōku ringa, ā, i te āhua nā, he kore nō tētahi i hiahia, i taria ai e au ki te kāinga. Ā, ruru, te kōrero i hoapū, i hē koe? I pīrangitia e tētahi. E wai? E Io! E taku tino hoa, Io! I kaingākautia e ia. I kaingākautia? I titi ki a ia te kōrero pōuri a Wini te Pū, nā reira, nā ēnei kupu i wete ai te whiore, i taria atu ai ki a Io, ā, i te titia atu e Kiritopa Rōpene ki tōna wāhi tika, ka tākarokaro a Io i te ngahere, harikoa ana te whiuwhiua o tōna whiore i te haerenga pai atu a Wini Te Pū, ā, i mate tana hokinga tere atu ki te kāinga kia kainga tētahi kumamatanga e pūnaunau ai ia, ā, ka pau te haurua hāora, ka mukua tōna waha, ka uma kūkupa tāna waiata ki a ia anō. I kitea te whiore e wai, e au tā Wini te pū, i te hauwhā ki te rua, engari kua hauwhā kē ki te tekau mā tahi. I kitea e au te whiore. Tēnā rā koutou katoa.